Сезнең өчен бу яктан караганда яңалык та булыр, икенче яктан караганда монда сез белгән бик күп нәрсәләр күрсәтелер, чөнки Туфан Миңнуллин безнең барыбыз өчен дә бик тә кадерле, бик тә якын һәм бик тә таныш кеше иде. Без аның иҗатын да Бик яхшы беләбез, чөнки аның иҗаты китап белән генә, китап бастыру белән генә тәмамланмады. Ул драматург буларак бик күп театрларда үзенең әсәрләрен куйдырды. Татарстанда Тупан Миңнуллинның пьесалары куелмаган бер генә театр да юктыр. Ә инде Камал театры ул аның төп театрларыннан берсе булды. Бу кинода аның. иҗаты турында да, тормыш юлы турында да, яшьлеге турында да, соңгы еллар турында да мәгълүматлар алырсыз, аның яңадан иң кискен чыгышларын да тыңларсыз, ишетерсез. Бу фильмда күрерсез инде сез безнең республикабызның җитәкчеләре дә үзләренең сүзләрен әйтәләр Туфан Миңнуллин турында. Туфан Миңнуллинның бер бик тә кызыклы сыйфаты бар иде. Аның кызыклы сыйфатлары бик күп. Әмма ләкин иң истә калганнарның берсе шул, минем өчен бигрәк тә кадерле сыйфат, мин Туфан ага Миңнуллин белән инде 40 ел буе һәрвакыт янәшә булдым дип әйтергә була. Соңгы елларда бигрәк тә без бергә аралашып яшәдек, аралашып эшләдек. Ул кая гына барса да, Шунда ук үз кешегә үрдәк итә. Бу теләсә кемгә бирелә торган сыйфат түгел. Бу топоним гомернең иң олуг сыйфатларының берсе, минемчә. Теләсә кайсы кеше белән аның телендә, аның дәрәҗәсендә булып сөйләшә белү. Бәлки ул аның актерлык сәләтеннән дә, профессиясеннән дә, һөнәреннән дә килә торгандыр. Әмма ләкин алай гына түгел. Ул аның рухи халәте иде. Рухи халәт шундый, бөтен кеше дә аңа бик якын иде. Аның һәрвакыт әйткән сүзе бар иде, Минем бер дошманым да юк. Минем өнәмәгән кешеләрем бар, яратмаган кешеләрем бар. Мин алар белән артык аралашмыйм, ә дошманнарым юк минем, дип әйтә иде. Һәм ул чыннан да шулай иде. Лет двадцать назад я снял

На нас смотрит на наш съемкочный процесс, по крайней мере мы хотели представить его таким образом. Бу турыда бу фильмда ук билгеле, барысын да әйтеп бетереп булмый. Туган агай ул куачлап бетереп булмый торган шәхес һәм куачлап бетереп булмый торган иҗат әһеле. Киләчәктәге бу фильм беренчесе генә бу, киләчәктәге аңа багышланган фильмнар да тагын булыр, аның иҗатына махсус багышланган, аның авыл тормышына, ул чын мәгънәсендә авыл кешесе иде. Сәүдә әйткәнемчә, монысы беренче коймак безнең, беренче фильмыбыз. Әйтәсе килгән сүз, бәлки менә шушы минем әңгәмәмнең, монологның бәлки бер бу соңгы бер ниедер. Минем бер кеше турында да начар уем юк. Бар дип өмет бетермәгән кешеләрем, өмет бетермәгән кешеләрем, алар белән мин ниндидер бәхәсләргә кереп, кирәкмәгән сүзләр сөйләп йөрмим, мин аларны күрмим генә. Минем өчен алар юк. Минем бөтен мактану дип тә әйтергә мөмкин, горурлану дип тә әйтергә була, мин бер кешегә дә начарлык эшләмәдем, бер кеше өстеннән бер әйбер сөйләмәдем беркайчан да. Начар сүз әйтер идем, кычкырып әйтәм. Әйе, йөзенә карап әйтәм һәм үзем әйткәндә күтәрәм. Юмор күтәрәм мин, шаян сөйләшкән күтәрәм. Шуңарга күрә мин үземне нәрсә дип әйтим, бик үк начар кеше түгелдер, дигән нәтиҗәгә килдем менә шушы яшькә җиткәч.